My pipu, no be everything wey we see for inside social media wey be sey our con ten t creator dem dey post na im we go dey believe nowadays. Just imagine Emma and Hope and um Sonia Official come let us know sey yesterday sey all dis gbas gbos for inside im marriage sey na prank na im dem dey prank am. Sonia say im no dey aware but before I go into this matter make I greet una. I greet una according to the time wey una dey. It's your girl Linda Gist TV. For those of you that are just coming across my video for the first time, please do me well by hitting the following button, share this video and do not forget to drop your comments on the comment section. Like I always say, your opinion matters a lot. My people, no be small something. Hmm. Emma dey tell Sonia sey dis thing wey dem dey do ever since wey all of us dey pity for Sonia con even dey tell Sonia sey make e comot for the house make hope him cousin no go kpai am hope mama involve their uncle involve all bla bla bla bla bla sey na prank na im dem dey prank people um sey na prank na im dem dey prank people so if una wan grow una page una go just go extra mile just do something wey e be sey una no even suppose to do i no understand which kind prank be dis one sonia say him no dey aware him no dey aware sey na prank na him dem dey prank sey him don go rent shop him don do dis one all the beating wey him receive So Emma you wan tell me sey all dis things wey you and um Sonia cousin dey do sey na prank una dey prank Sonia? Wait I no understand na so okay o family with ogbogo come out sey Junior matter sey na prank na im dem dey prank us o for over three months wey dem take do dat gbas gbos sey na prank sey na all those people na actor dey hire dem make dem come act so your own now na na the same thing na im make dem first talk say that time wey you say you blind na im make people say na prank na im you dey so if something come dey do if for the thing come true true come dey happen to una now people nobody go fit come rescue una because una don use prank take spoil everything you say na prank na im dem dey prank you your aunty join um your cousin your uncle all of them for for for for almost three weeks na im i take do dis nonsense na so we go still sit down one day lord of lemon and um joy and mary go still come out with her legs and um wise one dey go come out dey go still tell us sey na prank na im dey dey very soon na dia na dia own na im we still dey wait for now guys i surprise yesterday wey be sey all of dem sit down together video wey dem post dem sit down together dem sit down together dey drink before Sonia come. Sonia say e no dey aware. Na so Mabel of KO family talk say im husband talk say um Mabel no dey aware o. Whereas Mabel na im be the na im be the foundation of the matter. Na Mabel na im arrange everything. Say e e wife no dey aware. Im just say make im let im wife know say im go fit still create other kind of con ten t, no know say im too na lie e dey lie. guys I was so surprised I was so surprised so you want to una wan build page una go go extra mile dey toy with other people emotion dey make other people dey believe sey marriage na war zone just imagine You know sey I first talk for one video sey Sonia your cousin no resemble who get belle. Dat your cousin, im stomach no resemble stomach wey pikin dey inside because dat video wey you post wey you be wan sell your car wey you go carry soldier come, wey dem mama am. If true true sey e get belle, dat belle instantly for there e go comot. But when after dat video, I see am sey e con still dey do gra gra sey no dis person no get belle. So all of una na con ten t una dey create. Sonia you say you no dey aware sey your husband na con na na prank e dey prank you. Well una extra mind for dis con ten t creating because of money of um dis um monetization um don go e don don don too much, e don too much. Kai! I no understand dis one. So my pipu make una dey learn lesson oh, I know sey some pipu we dey we where we see all dis things we go carry dey go with our emotions ah dis kain person see wetin dem dey do am see dis person no deserve all dis things no know sey una go just dey toy with another pipu emotion because una wan make money, de man wan grow im page, hope wan grow im page all those gbas gbos na prank. it is good for una but the make una remember say the day wey the original one the main the main one go come the the the original one go come nobody go come to una rescue because that time dem go say na prank una dey prank the people una go dey kpai for there people go come take una on na so that people no go take una serious again because anything wey una do na na prank people go look am to be so even if una dey kpai that time even if people see you say dem dey rush your enemy dey go hospital dem go say make una leave am na prank e dey prank even if dem your enemy see like that gbog gbog gbog e no dey talk again dem go say na prank e dey prank e go get up na so dem dey do na facebook monetization na im dey cause am make una dey take this thing easy o because e get many of una fans now wey go dey watch wetin una dey do to sonia the person go sit down e go dey cry e go dey cry hi see wetin dem dey do to am e no like am e go dey cry the person go fit sleep e go dey think say this thing wey dem just dey do to this girl if i know as i go fit take help am i go do no knowing say na prank all this things na na set na him una set am no problem guys so guys na the na the update be this one o say Sonia husband say he no dey he no dey kerewawa hope say he no give hope belle he say all of them na arrangee na prank na him dem dey prank Sonia Sonia now dey cry say the prank was too expensive say and it's too much say he too receive beating he spend money he do this one he do this one say he no dey aware and you you believed

so dat nor be everytin wey person go see for inside social media wey all dis con ten t creator dey do even if dem dey wire dem soldier dey give dem gbas gbos gbas gbos pass dem still look am sey na prank na dem sabi na so e be because dem don turn everytin to prank na any small tin dem go sey na prank so guys thank you so much guys see you